Bir odnada narsa o'zgardi. Endi yangiliklar bor. Яңа президент белән яшибез. Яңа президент белән дип сүз шундый башка кеше белән яшәгән кебек әйтәсең. Бу үзгәреш әйеме? Тормышлар шул ук. Ул яктан бер нәрсә дә үзгәрмәде. Ә болай белмим, авылга кайтып килдем, ашап килдем. Мин юк, ашап килмәдем.

Җинде, мин кызыксынам аның белән. Ну, гомумән, әгәр дә башка подкастларын тыңласаң, анда алып баручылар үзен кызык тормышлары турында сөйлиләр. Ә бездә Ярар инде. Бездә кызык тормыш түгел, Ильяс. Кызыклы тормыш безне алда көтә дип уйлар инде. Һәм ә, темаларга күчкәнче, минем ә, бер сорауны ә, чишеп китәсе килә. Ох. Шишик?
Әйе. Безгә бу соңгы чыгарылыштан соң э, берничә кеше язган иде. Подкаст озак бара диеп. Һәм шушы кешеләргә җавап бирәсе килә. Тыңлагыз.
Әйе.
Безнең подкаст озак озак бармый. Э, гомумән, әгәр дә подкастның форматын карасак, ул 2 сәгать, э, сәгать ярым барга тиеш. Һәм иң тагын бер мөһим момент дип әйтим инде, подкастны утырып тыңларга кирәк түгел подкастны утырып тыңларга кирәк түгел ул э, фоном барырга тиеш мәсәлән сез бренди эш эшлисез икән яки тагын э, урамда йөгерәсез икән я тагын урамга чыктыгыз икән йөрергә шул вакытта наушникларыгызны килегез калфчыкларыгызны һәм э, подкаст кабызасыз инде һәм сез йөргән вакытта сез аны сизмәячәксез дә сез мәсәлән башка әйбер турында уйларга мөмкинсез һәм фоном подкаст тыңлаячаксыз Подкастны менә шулай тыңларга кирәк. Шуңа күрә кем э, утырып озак тыңлый алмый дип язучылар, аларга үзләренең җәгә тим подкастка карашын үзгәртергә кирәк. Бу ниндидер э, видеоролик түгел. Аны бу аудио форматта барып тыңларга кирәк. Ә, хәтта э, YouTube-та чыкканда да, ул барыбер ничек э, сез аны тыңларга гына тиешсез. Аеруча, әгәр дә кешедә YouTube премиум бар икән, бигрәк уңайлы була. Һәм гомумән, әгәр дә рус подкастларына күз салсак, аларның э, бер чыгарылышы 400-500 э, мең кеше карый бер чыгарылышларын, һәм аларның чыгарылышы 2 сәгать, 2 сәгать ярым бара. Һәм әгәр дә комментариягә керсәк, әле кешеләр киресенчә яза, нигә шулай әз э, яздырдыгыз дип. Ә, бик, ә, бик еш ә, андый комментарийлар очрый. Аңлаттым бугай инде. Ярар, безгә киләчәктә ияләшеп бәлки. Һәм әлбәттә бу әле тагын тибына характеры юк кешенең ошатмавы әле сыйфатка да бәйле подкастның монысында безнең дә проблема бардыр ләкин без сыйфатны без бит әле өйрәнәбез генә сыйфатны киләчәктә арттырырга тырышачакбыз Шуңа күрә... Ешрак яздырачакбыз.
Подкаст...
Монсы инде белмим дейме, Ильяс? Карамам бу түгеле. Әйе.
Сез ниндидер локаль шаяру, мин бер нәрсә аңламыйча утырам. Мин просто, әгәр дә минем кулда бер нәрсә бар икән, мин белән уйнап утырам. Әйе, ә мин теләмим аны уйнап утыру. Безнең белән сөйләшүен телим. Ә мин теләмим сезне уйнап утыру. Аңлашылды, әйе.
Э, башлыйбыз?

хәзер шуларны сөйләшергә булдык әйе Амаларга бүләк бирәсе була. бүләкне уйладыкмы Юк әле, уйлар. ярар уйларбыз әле бит беркем дә Чыгарылыштан соң. юк туктагыз әле беркем дә искиткеч ку- кот чыкмалы шундый яхшы тәкъдим белән килмәде Алай димә инде син, киресенчә. юк А- ник мин аларга мотивация бирәм Ну, а, Теге темагыз начар, бүләк бирмәгез. начар дигәнем бит мин Ну, темалар уртача А. бөтен кеше ну Һәркемнең үз фикере була торган. Сәясәт түгел, шуның өчен мин аерым бүләк бирәчәкмен.
Гомумән бүген сәясәт юк. Юк, әгәр дә сәясәт турында кемнеңдер сөйләшәсе килә икән, э, рәхим итегез, без бит әйттек, безгә языгыз, без подкаст ше урынына аны утыртып. Ә, Рәфидә урынына утыртып дигән сүз булды. Һәм шулай торып икенче чыгарылышта юк. Сөйләшәчәкбез. Ярар, мин моны кабул итәм. Ишеттем. Нигә син бөтен нәрсәне үзеңә кабул итәсең? Аңламыйм. Мин сиңа төртеп әйтмәдем, Рәфидә, син сәясәт турында сөйләшә белмисең дип. Сәясәт турында мин сөйләшә белмим, син сөйләшә белмисең, Ильяс сөйләшә белә. Гомумән, Бәлки сәясәт- үзең генә яздырырсың. Гомумән, сәясәт кызлар эше түгел дип саныйм инде мин. Аерым яңалыклар яздырасы була инде. Рубрика көтәсе була. Ильяс Ка- ка- YouTube каналда. Мгм.
Былай торып утырачаксың Мин- да мин инде. Утырам да яздырам.
Привет, это Ярар. Сез сценарий әзерлисез, хотя сезгә сценарий әзерләргә бирергә ярый микән?

Теләгән идек. Ә, Нинди төшләр керә сезгә? Әйдәгез башта кем күпме йоклый һәм йокысы туямы?
Кем күпме йоклый, бу беләсезме нәрсәгә бәйле? Курс эше яза торган вакыт килеп җитә икән, һәм инде материалны тапшырырга кирәк икән инде, басмага, теге редакторга җибәрергә кирәк икән, мин әлбәттә йокламыйм, 2 сәгать йоклыйм. Ул вакытта кайда төш? Мин мәсәлән андый вакытта төш күрергә өлгермим. Ә син?
Мин йокы әйтә бит кешегә 8 сәгать йокы кирәк дип. Э. Шундый сүзләр бар бит инде. Мин Аң сүзе генә бар бугай.
Мин шул катам менә бу кагыйдәгә буйсынып, бу кагыйдәне үтәп яшәүче кешеләргә мин сокланам бу кешеләргә. Алар үзләрен шул кадәр ярата дигән фикер туа миндә. һәм бу яхшы мәгънәдә мин алай үземне беркайчан да ярата алмаячакмын ахрысы мин э, бик теләсәм дә хәтта бер эшем булмаса да мин иртә ятып йоклый алмыйм мин һәрвакытта да уникегә хәтлек нәрсәдер эшләп утырам һәм иртә йокларга вакытым мөмкинлегем туса да йоклый алмыйм шуңа күрә минем я биш я алты сәгать Әмма инде теге соң ятып та озаграк йокларга мөмкинлегем булса, йоклыйм инде мин. Әмма быел мин бер кайчан, менә быел Гадәттә инде мин теге җәйләрдә, каникул вакытларында, отпуск вакытларында мин 16 сәгатьтә йоклыйдым, әмма ләкин быел мин алай йоклый алмадым. Быел 8 сәгать, 8 сәгать, 7 сәгать. Картаюыңдыр инде бу.
Картаюым миңа бит.
Кеше картайган саен азрак йоклый диләр. Мин үземне ябалак дип саныйм. Ул яктан ничектер мин төнлә генә эшләргә шул хәтле яратам. Юк, ә мин болай иртә кайчан әйтә шул вакытта иркен торам. Узган подкастта син үзеңне кайсы кайсы якка кертүне әйтмәдем. Әйтә алмыйм дигән хәзер ябалак. Ябалак.
Кайсына керткәнен дә әйтә алмыйм. Ну без бит тургайлар белән ябалак турында Анысын син сөйләдең бит, мин тургай дип. Син бит кертмим дидең, мин белмим. Юк, мин кертәм, мин төнлә белән эшлим. Болай менә төнлә белән мин теге йокламыйча эшли алам. Ә юк, белмим инде теге син әйтәсең бит йоклый алмыйм дип, вакытым булса мин йоклый алам алай. Ятып йоклый алам, менә теге йокы килә икән минем әгәр дә вакытым бар икән, әлбәттә ятам да йоклыйм.
минем алай йокы белән проблемалар юк авырлыклар юк гомумән әгәр дә мин ятам икән мин анда теге кайбер кешеләр әйтәләр бит минем дә андый дуслар бар алар яткач бер, бер сәгать сәгать ярым йоклый алмыйча яталар яфаланып яталар ә минем алай юк мин әгәр дә ятам икән ун минуттан йоклап китә алам Ул яктан гомумән э, миңа яхшы һәм э, әгәр дә беркем дә уятмый икән һәм э, гомумән мин үз вакытым белән генә торам анда тавышлансалар да тавышланмасалар да алар мине барыбер уята алмаячаклар мине дә мин ничектер яктыда да жоклап китәм мин юк мин бик теге минем якым шундый
руслар әйтмешли чуткий чуткий әйе шундый чуткий миңа менә мондый гына тавыш булса мин уянам Анары кире йоклап китә аласың? Бик озак үзеңә кеше яфалансам гына. Менә мондый тавыштан да уянам мин бу. Минимал түгел. Һәм инде мин бер уянсам, мин теге ярсыйм, һәм мин инде йоклап китмәскә дә мөмкинмен. Ярсый сүзе синнән бик Киредәге кешеләргә эләгә кебек. Еш чыга.
Эләгәдер инде.
Без шуның белән яшәмибез. Шуңа күрә бер үзең генә яшәргә туры килә шуган сиңа. Әйе. Һәм енот белән.
Енот тавыш тавышлана.
Тавышланмас, мен өйрәтермен тавышланмаска.
Приручить. Хуҗасына карап, хайван да шундый була инде. Хуҗасы нинди хайван шундый.
Боюсь представить. Кем хуҗа?
Юк.
Кем нинди?
Нинди хайван була? Ул енот бигрәк яраш. Әйе, дам тик. Әйе, юхот турында сөйләшкәч, төш турында сөйләшәк инде.
Мин гомумән төшләр күрми торган кеше дип саный идем үземне. А, мин дә кайчандыр вакытка кадәр э, шулай дип уйлыйдым, ләкин миңа барыбер э, төшләр бик сирәк керә. Я мин аларны истә калдырмыйм, я алар бик сирәк керә. Бик сирәк керә. Менә Ильяс белән бу очракта безнең фикерләр тәңгә килә. Мин сезнең капма каршыгыз икән. Мин күрәм яткан, ятам һәм мин күрәм кара квадрат һәм мин уянам. Ну, теге. Кара квадрат күрәсең, бу инде нәрсәдер. Мин Кара квадрат.
Минем әйтү, Йоклый.
минем әйтәсем килә, төш күрмим мин теге, мә, бер нәрсә күрмим мин. Сәнгать. Һәм һәм йокы күр, төш күрмим, йоклыйм да йоклыйм дигән сүз инде. Ә төш күрәм мин беләсең кайсы чакта? Ягъни шундый теория үземә уйлап таптым. Сулпаның аерым теорияләре бар.
Әйе.
Һәм бик кызыклы теорияләр. Ә, Шундый теория уйлап таптым. Ә, Ныграк арган саен мин төшләр күрәм икән менә никадәр ара үземне теге бәлки борчылгангадыр ул белмим бәлки борчылсаң бит шулай күрәсең нәрсәдер шундый рәвеш шундай булса гына мин күрәм төш болай мин күрмим минем әгәр дә бик соң ятсам ул элек бар иде инде алай әгәр дә мәсәлән бик соң ятам һәм бик аз вакыт йоклыйм икән миндә бик еш Төш параличы диләр. Бик еш була иде. Элек элек ул бөтенләй миндә бик еш була иде. Ел ярым элек, ике ел элек бик еш әйбер иде. Ул гомумән рәхәт әйбер түгел. Мин җиденче сыйныфта укыганда гомумән йокларга ятырга курка идем, чөнки мин йоклап китә алмый азаплана идем. Мин йоклый алмый идем. Җиденче класс вакытында бик куркыныч нәрсә ул. Мин йокыдан курка идем, тын җитүдән курка идем. Йоклый алмый идем дип чөнки. Без шундый аерылабыз икән бу яктан. Минем сезгә төшемне сөйлисем килә. Мин кичә төштә үземнең бәлки булачак егетемне күрдем. Ул берәрсе мин андый төшләр, мин бик еш күрәм төшләрне, моны Ильяс тыңламас инде хәзер. Мин бик еш күрәм андый төшләрне. Менә ул кешене син беләсең дә кебек, ләкин син ул кешене белмисең. Менә аның гәүдәсе генә, аның йөзе күренми. Ну, фильмнардагы кебек инде.
Фильмнарда еш андый сценарий очрый. Менә мин шулай күрәм төшләрне. Ул минем каршыда тора, мәсәлән, кара киемнән, шундый тик здоровый гына кеше утыра. Син әйтмим. Кара киемнән здоровый гына кеше. Ильястан да здоровыйрак. Э, шундый теге, белмим, шундый гәүдәле һәм Мин аның каршына килеп басам, ләкин аның йөзе югала, ә мин аның белән белеп сөйләшәм. Ә, бу бит шул егет дип. Һәм инде мин уянганда, әлбәттә, моның төш булуына шундый теге кәефем төшә. Ничә бәле минем кәеф төшә шуңа. Мин әйтәм, хәзер мин ул кешене бүтән күрмәячәкмен. Аннары көн дәвамында урам буйлап эзлисеңме? Үзләмим, я уйлап йөрим, ул кем белә, кем була, кем була алды икән. Э, бәлки ул минем э, алга таба теге очратасы кешемдер. Менә шундый уйлар килә инде. Менә бүген мин шундый төш күрдем. Ул шундый приятный төш булды. Мин дә рәхәт төшләр яратам. Рәхәт төшләр минем бәйле инде үземнең яраткан теге кумирларыма. Сиңа кумир, но мин белмим, монда егет турында сөйләп утырам. Миңа кумирларым керсә,

Эх. Бик сирәк кабатланачак. Ә мин аны бәлки үзем уйлап чыгарамдыр. Уйлап чыгарамдыр. Ләкин шунысы бар, менә мин инде аны бөтен кешегә сөйләп йөрим бугай инде. Менә шул төш күрү мине саташтыра күп очракта, мин бик саташам. Хәзер инде алай түгел, но ләкин ничәнче сыйныфка кадәр микән? Алтынчы сыйныфка кадәр микән соң инде мин йөреп саташайм, лунатик идем инде. Моңа инде әлбәттә төшләр сәбәпче дип уйлыйм мин. Чөнки менә аның иң кызыгай бер нәрсәдә төш күрәсең бит инде, аннан инде вакыйга бара бит инде. Мәсәлән, мин өйдә э, миңа берәр кеше берәр нәрсәсен биреп тора икән, мәсәлән, телефон дип әйтик инде, әмма ә мин ул телефонны аңа бирмичә калдырам икән, ул минем төшемә керә. Һәм мин торып, шул телефонны алып аңа бирергә тиеш булам. Төштә дә шуны күрәм, янәсе мин аңа телефонны алып биргәнмен. Һәм мин чынлыкта да караватымнан торып, ул телефонны эзләп, аны иң кызыгы табасың. Хәтта теге кап-караңгы бүлмәдә булганда да. Күзең ул вакытта.
Юк, күз ачык була, ачылган була күз. Ләкин син барасың караңгыда һәм предметка тимисең. Син менә байтып кенә үтеп китәсең, мин бик күп тапкыр шулай булганы бар. Предметка менә тиеп китәсең, ә син аны төштә аласың. Бу теге 3D кебек әллә ничек. Мин Рәфилә белән тормасыйм.
Куркыныч бит бу. Юк, ул хәзер алай түгел, миннән куркалар иде, лагерьда да мәсәлән куркалар иде миннән. Өйдә инде әти, әни ничектер. Юк, син лунатик. Мин лунатик идем әйдә, әйе. Һәм менә шулай тотасың и барасың, һәм ничектер берәр нәрсәгә килеп бәрелсәң яки сине кемдер уятсан да, тиеп китсә, сиңа кагылалар икән, син кисәк кенә уянасың. Әгәр дә сиңа кисәк кагылсалар, син инде калтыранып ятачаксың. Ә, болай тыныч кына, ну, әби инде минем бик аңлый иде, әби тыныч кына әйтә иде инде күрсә. Рәфидәнең әбисенә рәхмәт.
Э, ул минем түзде миңа теге шул ә, телефон шулай калган була һәм син инде мин бит саташканмын дип кире оятыңнан ятасың икенче көнне инде бер нәрсә белмәгәндә йөрисең саташуга килгәндә бер вакыйга иҫкә төштө ә, бу абый белән бәйле ул ну ул саташмый иде инде шулай ә, безнең кроватьлар менә минеке һәм менә минеке бүлмәдә аныкы инде бүлмәдә һәм төн иде инде йоклап китте һәм саташа башлады Э, бөтенләй бүлмәдә караңгы э, мин әле йоклап китмәгән һәм аның саташуын э, саташуын ишетеп ишетәм инде һәм әйткәннәре бар әгәр дә кеше саташа икән уятыгыз дип инде һәм мин аның янына бардым да инде менә теге синең әбиең сыман түгел селкетә башлады балакаем яны кызгана ал сикереп торды акыра башлады әйе алай ярамый чөнки мин мин куям белмим мин сәнти бармактан тотыра башлар ильяс үзләрен дә курыккан ич инде Ярсынай ана бер ыңгырашып пенер кеше. Мәдәм, я окырма ни окырасы. Мин монда инде бу моннан файдаланып үзен тулай торакта бергә яшьтән кызларга рәхмәт әйтәсем килә. Аларда мине ишетәдер чөнки. Чөнки мин сөйләшеп сөйләшәм болай. Мин сөйләшәм, хәзер мин йөрмим.
Алар йоклыйлардыр инде.

Һәм аңа кадәр йоклар алдыннан бер сәгать дәвамында гомумән электрон әйберләр белән кулланмаска, аны телефон, телевизор карамаска, гомумән бүлмәң буш булырга тиеш һәм ут булмаска тиеш. Син, димәк, игътибарыңны бер генә әйбергә юнәлтергә тиеш буласың. Мин хәзер бер сәгать буе Робертка карап утырыйммыни? Әйе. Карап түгел, гомумән. Уйлыйсың аны. Язасың кәгазь

сез шундый әйбәт төшләр күрәсез ә мин нигә әйбәт төшләр күрмим соң әмма мин шул ук вакытта бик юрарлык дәрәҗәдә төшләр күргән кешеләрне беләм менә юраган юш килгән төшләр миндә андай төшләр еш очрый но ул ничек әле аның термины бар ә, менә син төшеңдә күрәсең һәм ул әйберне исеңә төшерәсең реаль вакытта аның махсус термины бар ә, һәм менә шундый төсләр э, төшләр миңа керә анда син гомумән теге э, бөтен вакыйганы да күрмисең ә э, төшеңдә ниндидер бер мизгел кіріп кала төшеңә һәм сені реаль тормышта искә төшерәсең менә мәсәлән син автобуста барасың де һәм бөтен кешеләр шул ук де тәрәзәдәге күренеш шул ук де һәм син исеңә төшерәсең бу минем төштә төшемә кергән иде ди һәм ул бер генә мизгел гомумән теге ниндидер килешәм олы төш түгел һәм олы реаль вакыйга түгел ә бер мизгел О, булырга ди, мәсәлән, син э, мендең ди авылда тауга һәм опять-таки исеңә төшерәсең, бу бит минем төшемә кергән инде, менә мин хәтта тауга менәм, и менә шундый ниләр килеп чыга. Бу алдан күрү кебек име?
Ну, Бер күп- караганда.
Онда чынлыкта ә, ә, төштә ә, миндә ш- или шулай була. Ә, син бит ул ва- ул вакытта ә, реаль тормышта бөтен бөтен төшеңне исеңә төшерәсең. һәм уйлыйсың менә хәзер ә, болай булырга тиеш ди ләкин уже аннан инде алай булмый бер генә мизгел бер генә күренеш чагыла төшең белән бергә ильяс нигә сен рәфидәгә генә карап сөйлисең мин монда бөтенләй юк кебек мин дә бит аңлыйм белмим миңа уңайлырак гафу миңа ул тыңлаган сыман Ә, ул да тыңлыйсы. Әйе, әйе, все аңладым.
Гафу. Аңа гына карап сөйлә.
Юк, миңа гына карап сөйләмәсен ул. Мин бит икегезгә дә карап сөйлим. Гафу.
Ә, Һәм Сөйләп хә- бетер. хәзер ә, менің термин сез сөйләшә торыгыз, менің махсус термины бар. Миңа кергән иде Чөнки заман. чөн- чөнки миңа калса, ул тыңлаучыларда да еш очрыйдыр. Ну, кайбер тыңлаучыларыбызда. Язырсыз төшләрегез турында әгәр дә бик Иә. ю- ю- юш килгән, ниндидер бер вакыйганы Алдан күргән төшегез бардыр бәлки. Менә минем шундый төш булды. Мин бу төш нинди вакыйга китергәнен сөйләмим, чөнки ул минем өчен бик авыр вакыйга. Мин күрдем шундый төш. Имеш, безнең бакча артында ике ат йөгереп йөри икән, бер ат зурырак, бер ат кечерәк. Һәм бу зур ат бу кечкенә атның бугазына ябышып, бугазын өзде икән. Ну, то есть башын ашады инде һәм кан саркып тора. Ягъни мин күрдем бик күп кан һәм хайваннар. Ә, күрдем мин моны йомга көнне. Ә менә шушы ат, шушы атна түгел, тик менә шушы атнаның дүшәмбесендә тагын бер кеше күргән чи ит. Һәм аны кая урнаштырырга белми, менә шул итне. Минем төш белән аның төше шундый юш килде һәм менә бу вакыйгага китерде. Мин вакыйганы әйтмим, нинди вакыйга икәнен, шуңа күрә, әмма бу бик шаккаттырган иде мине, чөнки бу шундый бәлки син вещи сон кебек булды ул. Э, теге ихлас күңеленнән яратасыңдыр ул әйберне. шуңа күрә менә минем дә шулай булганы бар кешеләр белән дә бәйле ул шул ук менә песими ул этми ул име син бик каты улай берни яратасың икән син аны сизәсең просто сезнең бәйлелек бар шундай ахрысы шулай булгандыр белмим ансын ничек юра ничек тә юрамадым берничек тә юрамадым әмма теге вещи сонга охшаган әйбер булды вещи сон татарчасын белмим терминын әйтә хәзер ильяс юк таба алмам но анда ә, бер комментарий ә, сорый инде кеше яза инде менә мин төшләрне мин аңлаткан әйберне үзенең комментариясендә яз, ә, постында яза инде һәм мага комментариядә язган котлыйм сине синдә беренче стадия шизофрения дип ну шундый гына шундый гына шундый гына комментарий монда бөтен адәм хәзер шизофреник шул исәптән ә минем нигәдер исемдә китми Миңа ошый алай яшәү. Без язылыш язучыларыбыздан, безнең тыңлаучыларыбыздан төшләр, нинди төшләр күргәннәрен комментарийлар язарны сорыйбыз һәм бу теманы ябыйк.
Юк, ябмадык әле, чөнки Ой.
төш параличы турында әйткән идем бит. Һәм аны ул урысча бит сонный паралич дип атала. Һәм шушы әйбер турында бераз күбрәк сөйлисе килә иде гомумән ничек килеп чыга ул э, төш параличы менә син йоклап ятасың һәм башта э, ниндидер төш күрәсең э, ниндидер төш күрәсең һәм уянып китәсең һәм уянып киткәч син селкетә алмыйсың бер әйбереңне дә кулыңны селкетә алмыйсың, аяңны селкетә алмыйсың, э, бер кая борыла алмыйсың һәм синең селкенәсең килә, синең э, кычкырып җибәрәсең килә һәм син кычкыра алмыйсың хәтта һәм э, синең ничектер һәрвакыт төш параличы ул шулай килеп чыга, менә син кырыең белән ятасың инде, ягъни Кайдыр карап ятасың инде. Һәм э, шул вакытта кемдер басып торган сыман. Менә анда кемдер кия килә сыман ул сиңа таба. Һәм нидер силуэтлар күрәсең син э, э, нидә караңгыда. Ләкин әйе.
Бу бит ни? Татар халык теге авыз иҗатын карасаң, фольклорында бастырылган дип әйтәләр бит. Әйе.
Йорт ияләре Бичуралар, фәләннәр, аның исемнәре дә бар. Мин хәтта минем китапны хәтерлим. Минем бала чакта китап бар иде, ул шундый Шәмәхәтистә татар халык нәрсәсен нәрсә иҗатым инде фольклорыма һәм анда менә шушы йорт ияләре бичуралар, ниләр турында анда суанаслар турында сөйләр и һәм теге борынгылар имеш сөйләгән риваятлар фәләннәр. Һәм анда менә син сөйләгән, нәкъ менә син сөйләгән әйберләр шул йорт ияләре кешене нәрсә өчендер теге үпкәләгән очракта бастырулары үтерергә теләүләре мәсәлән аннан соң алар уяна инде уяна әмма дә ләкин уянган вакытта мәсәлән я сүгенергә кирәк икән я дога укырга инде я бик әшәке итеп нәрсәдәндер ачуланырга һәм шул очракта алар синнән тора икән инде менә шул истә калган минем мин кечкенә чакта укыганнардан моны теге әзрәк кенә дингә бәйләп менә минем бүлмәдә бик күп фото сурәтләр үземнең йөзләр хайван рәсемнәре дип әйтик инде яме һәм моны теге минем әби дип әйтик бәйли шуңа менә минем саташуым шулай уяну менә мин дә сез әйткәнчә уянам кайбер вакытларда инде шуңа бәйле һәм бүлмәдә андый рәсемнәрне тотмаска кушалар инде Э, бу менә дини яктан шулай ул теге бастыру дигән әйбер чынлап та бар ул менә син әйтәсең һәм теге фольклорда да булгач димәк ул борынгыдан булган бит инде ул борынгыдан шулай әйе теге яңа әйбер түгел мин ул әйбергә ышанам ул чынлап та бар һәм чынлап та теге өшкертергә кирәк инде үзеңне мин үземнең бүлмәдә кайвакыт йокламыйм да хәтта ул фотоларны алып ату җиңелрәк инде әлбәттә ләкин мин аны алып куймыйм бу фольклор әйбере теге фәнни яктан Исбатланган.
Исбатланган да, әйе. Һәм ул дөрес ната. Юк, фәнни яктан теге албаслар. Юк, инде, юк.
Албаслар түгел инде, әйе. Фәнни яктан исбатланган бит инде. Шундый, ну. шундый ни барлыгы? Сонный паралич, сонный паралич.
Хәләл барлыгы.
Әмма инде борынгылар аны теге. Синең сүзләреннән чыгып, мине албаслар үтергә теләгән индеме? Алар ни өчен дә сиңа үпкәләгән?
Берничә тапкыр.
Ну, берничә тапкыр түгел, анда ул

бу шулай ук э, фән яктан аңлатканда ул бик озак бармый икән ул бар 10 секунд 15 секунд кына бара но син аны сизәсең анда бер минут бер ике бер ике минут әйе бер ике минут барган сыман син теге селкетеп карыйсың кулларыңа анда кычкырасың килә психологик халәт белән дә бәйледер инде теге авыр сиңа син бу әйберне кабул итмисең эмоциональ әйе теге үтерәләр һәм теге ол силуэт килеп җитә килеп җитә килеп җитә килеп җитә и ул килеп җиткәндә син уже селкенә аласың һәм силуэт югала да иң рәхәт э, моменты менә шунысы менә шунысы э, килешәм һәм э, тагын сездә шундый бер сәер төшкергәне бармы менә сез төшләрдә нәрсәдер алырга тырышасыз кулыгызга аласыз һәм ул каты сыман тоела теге миңа андый төшләр еш очрый юк менә Андый э, тип ул типик төшләр диләр. Э, мәсәлән, син йөгереп китергә тырышасың, йөгерә алмыйсың, аякларың йөгерми. Мәсәлән, кулыңа нәрсәләр аласың, ул әйбер очлы һәм кулыңа ничектер кадала сыман һәм син тотасың барыбер, но ул э, нидер кырыйлары очлы сыман. шулай ук ә, ниләр белән ә, йөгерү белән йөгереп китергә тырышасың ә әгәр тагын ә, өченче тип төш ул әгәр дә мәсәлән сен кайда төшеп китәсең югарыданмы ансай аяклар әллә нишләп куя юк без йөгергән нигә нигә йөгерүне күрмибез чөнки без йөгермибез тешләрен йөгерә юк юк ул төштә бит киресенчә син йөгереп йөгереп шуны әйтәм синнән йөгерүне тартып алганнар кебек теге син йөгерә алмыйсың һәм сиңа Я теге бу хоббиң тартып мин баскычтан гына сикерәм бер төштә һәм уянганда инде мин теге төшеп җиткәндә генә уянам да аякларымны тотып карыйм куйда минем аякларым мин кыядан сикерән кебек һәм тентеп китә мин уянып шунысы гына бар анда йөгереп теге әйбер ах авыр шундыйлар бик ни йоклап китә алмыйм мин анары соң төшләрнең бер тибы ну бу тема озакка сузылса барыбер сөйләп китәсе килә сездә шундый төшләр күргән бар менә Төштә сезнең ниндидер начар вакыйга килеп чыга һәм уянып китәсең, син уйлыйсың, «Э, э, әйбәт э, төш төш кенә булды, әйбәт икән ди. Ну, елага шәй инде. О, мин берсен Мин елап дә уянам инде андый вакытта. Мин елап уянмыйм, әмма Ну, ләкин Аллага шөкер. Әйе, менә Бу уянып төш китәсең. кенә булган икән А. дип. Әйе. Булганы бар. Ә ләкин аңа башта ышанасың Ну, бит әле. әйе. Эчтән шуны Минем, дип. минем күп кенә төшләр а, а, төрмә белән бәйле. Менә мине утырталар һәм уйлыйсың, Ильяс, син төшне алдан күрәм дидеңме?
Ильяс мин хәтта нәрсә ишеткәнде. Беләм.
Менә утырталар һәм син уйлыйсың, анда әле беркем дә белми, анда әниләрең дә белми һәм син уйлыйсың, менә мин бит тоткысчылар белә.
Эшем бар анда, әниләргә ничек әйтермен дип уйлыйсың, ничек аннары аларга барып җитер бу хәбәр. Малхорисым бар бит, әни, нидер

Хәм икенче темага керәбез. Хәзер театрлар турында сөйләшәбез, чөнки без күптән театрлар турында сөйләшергә теләгән идек. Ләкин беренче сезонда да сөйләш, беренче сезонда
Без йөз подкаст, без йөз подкаст бар. Минем көлүдән шулай. Гафу ит микрофон. Ямадан.
Яра бу.
онынчы чыгарылыштан соң икенче сезон итеп кабул итик чөнки тегесе беренче сезон булды юк безнең беренче сезон дип әйтүе дөрес чөнки безнең беренче сезонда миләүшә бар иде гафурова ул безнең сәлам миләүшә ул берничә тапкыр
без ничәнче подкастта сәлам әйтәбез ул безне тыңлый микән сәлам әле берсен дә лайк юк так что тыңламый ул безне мин әле җибәрермен
менә шуңа күрә ильясның икенче сезон дип әйтүе ул хак Ха, әлбәттә.
Без кем өчен тырышабыз? Алайса, дәвам итәм. Беренче сезонда театрлар турында сөйләшергә планлаштырган, уйлаган идек. Ләкин... Әйемени? Әйе. Ә, ансында мин булмаганмыдыр. Бик еш э, бик э, еш теләк андый э, туган иде. Ләкин ничектер... Ләкин ничектер барып чыкмады. Нәрсә?

Эх, чәчең.
Матурмы?
Театр.
Театр темасын күптән кузгатырга теләгән идек.
Ниһаять, менә Рәфидәне көткән бу тема һәм сүзне аңа бирик, чөнки тема башланды. Без без әйдә модераторлар булабыз, ә ул эксперт була.
Яхшы. Туктагыз инде нәрсә булды инде бу? Минем әлегә театрга барганым юк бу сезонда. Син бик яхшы беләсең. Бу сезонда әлегә мин бармадым.

Предпоказка.
Не. Предпоказка. Алашыда театрга йөргәнең. Театрал безнең Ильяс, белгеч безнең Рәфидә һәм бар тик тамашачы Чулпан. Һәм без Мин- модераторлар булабыз.
Әйе.
Үземне белгеч димим. Без әйтәбез. Миннән дә белгечрәк кешеләр күп. Мин әйтә алам үземне театр сөюче, тамашачы дип, чөнки мин бик еш йөрим

Менә шуңа күрә без сине чакырдык подкастка.
Мине чакырдыгыз. Кунак итеп шушы теманы махсус синең өчен көтеп тордык, әзерләдек.
Менә инде хәзер сиңа сүз бирәбез мәйдан мәйдан сиңа ачык. Сидерстан дип уйлыйбыз. Шунысын гына әйтеп китәм. Театрлар бит инде шулай коронавирустан соң Безне безне кызыксындыра инде һәм тыңлаучыларымдыр, тыңлаучыларым да шуны кызыксындырадыр, кемнәр театрга әле барырга өлгермәгән. Э, коронавирустан соң анда театрда ниндирәк вазгыять, мәсәлән, кинотеатрлардагы тормыш турында сөйләштек бит инде без теге үткән подкастта. Хәзер театрлар турында беләсебез килә. Сүз белгеч Рәфидә Галимҗановага. Бу шундый. Башлыйбыз, Рәфидә. Э, пандемиягә кадәр мин спектакльгә барырга планлаштырган идем һәм Кызганычка каршы, кызганыч бара алмадым, ләкин аның белән генә кәеф төшмәде, чөнки кайбер театрлар үзләренең э, ничек дип әйтик инде сайтларында онлайн э, спектакльләр күрсәтә башладылар. Бу инде шундый күңелне тынычландыра торган күренеш булды. Бигрәк тә Камал театрын мактыйсы килә, ул яктан үзең теләгән бәягә спектакльләр карау мөмкинлеге бар иде. Мин инде аннары шул ноутбук каршына утырып шуларны карый башладым. 10 сумгамы?
10 сумга карадым, әйе. Аннары соң ул теге әзрәк э, вәзгыять инде җайлангач, ну, әзрәк җайлангач ул бәяләр артты. Мәсәлән, мәхәббәт FM ул шул бәядә калды, аны бик күп кеше карады инде. ә, тагын кариев театрының шулай ук менә бүлдерү бүлдерүем өчен гафу ләкин син бит әйттең онлайн күрсәтәләр дип әйе анда статистикаларыймы мәсәлән күпме кеше караганы гомумән әгәр дә онлайнга күчсәләр чөнки мәсәлән хәзер дөнья шундыйга таба бара онлайн платформалар ачыла онлайн стриминговый платформалар ачыла инде һәм театрлар фильмнар онлайн күрсәтәләр әгәр дә бездә дә шулай күчсәләр Кеше караячакмы? Кеше караячак.
Моны нәрсә белән әйтә алам? Бик күп, э, ничек дип әйтим, бояды дип әйтмим инде. Алар ничә 2 миллион диделәр ахрысы ялгышмасам, шуны кадәр акча эшләде. Менә шул Камал театры дип, дип әйтик. Алар әле моны туктатмады. Хәзер спектакльне былай да барып карап була инде һәм шулай онлайн форматта ул бара. кыскасы миллион ничәдер булды анда булды булды берничә миллион алар акча эшләде акча татар, дәрәҗәдә... татар театры өчен әйбәт инде һәм шул дәрәҗәдә кеше дә карады аны кеше карады әйе аның шунысы да әйбәт иде бит аны тәүлек буе юк тәүлек буе түгел мәсәлән спектакль сигез юк бер спектакль мәсәлән кичке җидедә башлана икән мин гөргүр кияүләрен шулай карадым аны икенче көн кич э, җидегә кадәр мин карый ала идем димәк мин аны ике тапкыр карый ала идем дип әйтик инде туганнарыма да күрсәтә ала идем ул бит инде статистика дигәндә син теркәлеп карыйсың ул гына аңлатмый син менә әгәр дә яныңа китереп анда чакырып туганнарыңны да карасаң бу шулай ук теге мин гаиләм белән карадым бер кешене әле дүрт кешегә тапкырырга әйе әйе мин үземнең э, теге анкаутымда парольләрне дусларга да бирдем әйдем кереп карагыз мин спектакльгә түләп куйдым бер сум ун сум рәхәтләнеп карагыз дидем бу шулай ук теге яхшы бигрәк юмор кеше күрсәткеч Әйе, мин юмарт. Татар Унсум- театры өчен Җан ата. кыр- ничек теге Унсум корбаннарга түләүме? әзер. Унсум түләү. Унсум бик яхшы вклад. Гафу итегез инде Камал театры хезмәткәрләре. Һәм Кариф театрын әйтә башлаган идем. Алар инде шулай ук э, сайтта үзләренең онлайн спектакльләрен күрсәттеләр. Анда инде теге э, ничек дип әйтим, бәяләр алай ирекле түгел иде ничек бар шулай инде түлисең э, тинчурин театры исә ютуб каналында куйдылар алар инде элеккегерәк спектакльләрне куйдылар анда карадым ләкин ничектер ул бары менә шунысы кызык име э, теге сайтта түләп карыйсың бит аны көтәсең гүя кичке анда хәбәр килгән сиңа рәфидә анда әйдә башлана карарга ашыгыгыз дип инде Ә ютубта ирекле булгач, аны сузасың, иртәгә карармын әле, без Тотып күрә торасың. Үз карармын.
акчаңа түләгәч шулай инде. Әй, ну, унсын түләгәч әлбәттә Бәй, инде. саң театрга килгәч тә үз акчаң түлисең инде. Ну, мәш шуңа бе.
Юк, белмим, бәлки Рәфидәне егетләр алып бара да театрга, ул түләмидер, анысы безгә билгесез. Монда теге Мин шәхсән һәрвакыт Яңгырлы театрга әйбер кирәк ишәк.
үзем алып, үзем акча түләп барам. үзем түлим шуңа күрә менә театрга егетләр алып бармый ләкин бүген мин бер егет белән барачак нигә менә бит алып бармый ләкин мин бүген егет белән барам нормально
камал театрына мин егетләр белән бармыйм Кайсы театрга егетләр белән барасың? Бара, бара. Ал махсус театр бармы әле егетләр белән йөри торган? Мин хәтта беләм, кем белән барасың. Кем белән барасын беләм ахрысы. Юк.
Юк.
Алар алар күп. Тогда ярар. Аның белән түгел. Э, білмейсің сен ана әлі яңа кіші міне білесің ғой алмашындырып театрдан да алмастырып бүгін подкастан соң сонда жүгірешек білмеймін деймін иә таң театр турында нәрсе ә үзгәрешләр турында әйт инде үзгәреш менә кеше барып кайтты туктар хәзер бер генә әйбер ә чаллы театры исә шундый проект башлап җибәрде инстаграмда инде интервьюлар алар шундый кызык итеп алалар ну туры эфирга чыгалар да инде берәр башка театр артисты белән сөйләшеп үзләренчә хәлләрен сорашып анда бер шундый актив кыз бар исемен генә оныттым Алар менә бик кызыклы интервьюлар эшләделәр. Менә мин Чаллы театрын үземә шул яктан ачтым, мәсәлән. Әлмәт театрында инде анда төзелешләр әлегә теге ремонт. Алар шулай ютубта куеп бардылар бугай. Алар сайтта бугай театры шулай эшләде. Алар шулай куеп бардылар. Ә хәзерге үзгәрешләргә килгәндә менә кичә бардым. Бик кодгый рәвештә булам инде масканы киясе әйе киясе коридорда йөрсә синең инстаграмда фотоларыңда бер дә маска күрмәдек шуңа гына әйтәм мин бит әле кертмәдем
Бүген. Кичә? Бүген кеттем. Ә мин аны бит бөтен кешеләр күрсәтеп торам дип көтмәгән идем. Юк, инде маска белән фотога төшмәдек инде. Ә, мин кеше булмаган җирдә төштем Күрәсең, фотога. бөтен кешегә күрсәтерлек итеп көтмәгән, ул шаккатты мин ничек караганыма, димәк, мин ул бөтен кешеләр рәтенә керергә тиеш түгел. Близкие друзья, да, дөресен белмим. Ярар. Ә, маска киясе, залда да киясе. Мгм. Һәм үзгәрешләр алай теге шахмат э, кебек нисә рәтендә утырасы түгел тәртибендә утырасы түгел былай төшереп карап утырдыңмы соң или япкан төшереп карап утырдым беренчедән күрмим начар күрәм беренче рәт бит юк барыбер э, начар күрәм һәм күзлек парлангач инде миңа кыен мин шуңа күрә теге күзлек белән булгач масканы әле беренче рәттә утыра әле күрми күзлек белән син минем беренче рәттә утырганны каян беләсең билетны мин алып бирдем түгелме Ә син нигә гитарга йөри дисең? Юк, минем минем минем барга тиешем 17-се көнне 17-се көнне булды инде ул театр. Мин бара алмау сәбәпле спектакль пуфуй. Менә күрәсең, бармавымның сәбәбе мин театр белән спектакль төшенчәләрен булдым. Мин бара алмадым һәм мин саттым инде рәфидәгә ул билетны. Э, мин бардым. Бигә әйбәт билетлар, бигә әйбәт урыннар иде. Санаулы кичләр спектакльне бардым. Ә мин кичә. Миңа каравы, миңа берәү дә әйтми ул исемне. Санаулы. Ярар.
аңладыңмы димме мин гомумән әле тыңлап кына утырам димәк үзгәрешләр шул маска ни генә инде ә тинчурин театрында шулай ук иде анда баргач әйе анда да маскалар киегез инде дип теге анда андый теге ки дип түгел ә камал театрында шундый теге җитдирәк инде бераз кызлар киябез киябез дип торалар ә тинчурин театрында барыбер теге онытасың бит инде аны дөресен әйткәндә маска киюне сез дә онытасыздыр бит инде кайвакыт юкмы Юк менә Мин онытам, мәсәлән, кайван аз Ә, битлек бирәләрме соң?
Юк, Кемдә? үзең белән алып керәсең.
Битлек бирүче юк. Анда бирәләр программа сатып.
Ансы инде билгеле кит. Юк, бүтән әмер бирмиләр. Ә, әйем янда ашадым кеше.
Шул. Ул егетләр белән бармаса ашый, ә егетләр белән барса ашамый.
Юк, мин егетләрсез барсам, үзем түләп ашыйм, егетләр белән барсам, мин ашыйм.
Советасын килгән ие. Ә мин үзем менә Равида искә төшерде, күп кенә театрлар онлайн платформага күчтеләр. Ә, мин дөресен әйтим, э, коронавируслы вакытта өйдә ятканда да мин Камал театрын да карамадым, Тинчурин театрын да карамадым, аларны карамадым, чөнки нигә? Мин аларга ала бирсә бара алам дигән өмет белән яшәдем. Бара алам, мин теге түләп, ала бирсә залга кереп караячакмын, тере актерларны караячакмын дип инде Тере тамашаны. Ә мин карадым, Британиянең милли театры куйган инглиз телендә куйган франкенштейн спектаклен онлайн ана субтитрлар беләнме соң субтит ә инде юк ә бәлки инглиз юк инде кая карыйсың өч сәгатьлек ике сәгатьлек э, спектакльне франкенштейн деген спектаклен карадым һәм мин Җир белән күк арасы дип шуны чагыштырып карадым үзебезнең һәм менә бу чит илдәге. Мин дә карыйсы килә.
Аны ул хәзер доступта юк инде. Ул онлайн ул төндә барды. Берсе дә юк микән?
Юк дип беләм.
Эх. Ул шул махсус коронавирус вакытында теге уйлап табылган проект иде инде дип беләм. Эзләп карармын, бәлки кызык булса, мин хәтта монда да үзебезнең тыңлаучыларга да күрсәтеп куербыз үзебезнең сылтаманы аста калдыра алабыз әйе
франкенштейн деген анда бенедикт кембербэтч уйнады минем яраткан актерларның берсе шул кадәр оста шул кадәр бөтен инглиз теленең тәмен ямен менә инглиз телендә сулап мин дә хәтта сулап утырдым инглиз телен хәтта белмәсәм дә шул кадәр спектакль миңа тәэсир итте менә ул өчме икеме сәгать ике сәгатьтән артык барды менә былай үтте китте Мин үзебезнең спектакльләрдә дә андый ләззәттән алмый идем, менә монда кебек. Шул хәтле югары профессионализм, шул хәтле югары уйнау, телне бирү, бөтен теге убитәле текстын да дөрес итеп бирергә кирәк кешегә. Уйнау гына түгел. Бу акчагамы?
Юк, бесплатный. Шулай иде. Караучы күптер күренмәдеме анысы? Белмим, анда миллион ничә уже просмотр бар иде. Бик ошады миңа, бик ошады. һәм мин бу моны тәҗрибә өчен карарга кирәк үзебезгә миңа моны тәкъдим иткән иде булат гатауллин кореец театрындагы актер булатка сәлам булатка сәлам һәм рәхмәт кореец театрына барганын әйтмәгән мин кореец театрына да бардым айттың ич юк мин тинчурин белән камалга бардым дидем кариевка да бардым бөтен театр кариевны айткан инде шулай айттың сен айттым тинчуринга кар ә ярар гафу итегез менә шул мин теге әлеге театрга үзебезнең театрларга ачылганнан соң әлегә бармадым Ни булыр? Киңәш итә. Киңәш итә.
Киңәш итә. Икәү. Өйләнемгә барабыз. Катты.
Өйләнемгә барабыз.
Юк, әйдә.
Өчәү барабыз. Өчәү барабыз. Юк.
Аның по-любому анда 100 миллион танышу булачак. Әйе. Без синең белән калачакбыз. Ансы белән килешәм, әйе. Безгә безгә безгә уңайсыз да булачак хәтта. Сорауларга килгәндә, Әлбәттә, Казандагы театрлар яхшы яшәйләр. Ә Казаннан тыш, Татарстан эчендәге, район эчендәге, син бит э, районнарныкына да йөрисең. Мәсәлән, үз районыңдагысында Шунысын да катнашасың. әйтеп алыйк әле, Рәфидә ул үзе дә спектакльләр куеп, театрлар оештырып, үзенең авылында э, Актриса һәм режиссер һәм дә пьеса автор дәрәҗәсендәге кеше ул. Ул үзе дә кулъяулык ниндидер кулъяулык юк куйдылар йөзек салдым шешмәгән йөзек салдым шешмәгән һәм менә шуның тагын берсе гомумән рәфидә ул үзенең авылында да театр уйнатып спектакль уйнатып яшьләрне җыеп туплап торган кешеләрнең берсе сөйләсен әле театр оештыру Бу Ильяска кызыкмы соң? Әйе, сөйлә.
Менә син Юк, рай- ни- районнардан, Күзләре күзләре районнардан ялтырап дигәндә минем районда андый театр гомумән юк. Әтнәгә Ә, бардың бит?
Юк, үземнең районны әйтәм, мин Ә. Соба районыннан таныш булыйк. Собада безнең алай теге Соба театры дигән гомумән андый теге бина да юк дигәндә кешеләре дә бар тик мәдәният Үзешчәннәр бардыр ич. Ну, мәдәният хезмәткәрләре инде, әлбәттә, шундагылар катнашалар һәм алар бик яхшы куялар. Мин бер тапкыр караганым бар. Һәм шуннан би- соң әле Ну, куйсалар да, я белми калам мин аны, рекламалары җитмиме шунда теге, әнә үзешчән инде. Я Казанда буласың.
Я Казанда булам әйе. Ә үзебезгә килгәндә инде 2017 ме, 18 ме, хәтер 18 елдыр инде. 18 елда без беренче икесе телефонга шындылар.
Мин эзлим синең видеоны. Сиңа кереп ятышыймы? Мин сценарийны карыйм. Дәвам ит. Не.
Кыскача. Шуннан. Ну, оештырып э, киттек ни өчен. Бибия китапханәгә бер кыз белән кердек тә. Китапханәчегә әйтәм, мин әйтәм, минем Туфан Миннуллинның бу бик безнең әлеге параларга якын тема. Туфан Миннуллинның кулъяулык әсәрен укыйсым килә дидем. Ничектер шул э, пьесаны укыдым да, өйгә кайттым, абый әйтә, нишләп без ди сәхнәдә ди яшьләр белән бердә спектакль куймый башлады ул, куймыйбыз ул ди. Мин әйтәм, безнең бит куйган юк. Теге, шундый дип әйтәсең, ниндидер гадәтне ташлаган кебек дип инде. Әйтә ди, җыелыйк әле егетләр, кызлар белән ди, Оештырырга. куйык ди, абый әйтте аны беренче, имә. Абыйның ничә яшь?
М, 24 микән соң? 24 яшьлек егетнең мондый инициативасы Зур ойны бик. Һәм абыйның анда иптәшләре дә шул яшьләрдә инде 24-23 төр инде. Һәм без 12 кеше җыелдык та башта инде әлбәттә әсәрне укып чыктык. Һәм мин менә шул кулъяулыкны укыганда ук инде күрдем, кем нинди кайсы рольне уйный алачак, нинди образда. Һәм яшьләрне җыеп инде утырыш теге утырып алдык инде сөйләшеп. Һәм беренче спектакльне без шулай куйдык. Иң кызыгы шул иде менә шул моментлар иң кызыгы иде. чөнки иң кызыгы нәрсәдер кызык булып китте иң кызыгы шул моментлар иде беренче тәҗрибә ул бит инде үзеңнең авылың безнең яңа мәдәният йорты бу инде бик нәрсә рәфидәдән алла китеп әйтәсем килә чөнки мин бу фикерне онытачакмын рәфидә әйтмәве мөмкин әйтмәскә мөмкин аларны әле карарга хәтта мансур гыйләҗев тә кайткан әйе казан егетләрен куйдык без аның әсәрен Аны без районда куйдык, без районда Мансур Җиләч, ул инде драматург.
Ансы, ансы мин беләм.
Ансы мин беләм, тынычлар. Тыңлаучылар бәлки белмидер.
Сиңа карап былай гына әйттем, бәлки мин синең матур күзләреңә карап торган. Шулай инде, шулай. Мансур абыйның кайтуы инде үзе бер вакыйга булды. Без башта авылда куйдык Казан егетләрен. Менә шунысы гаҗәп, ул шундый әйбәт ой иде, ягышмасам, апрель. Февраль идеме соң? Син мине алып кайтмакчы идең. Юк, февральдә без башкасын куйдык болай. Юк, менә яз иде ул. Менә әйбәт. Марты юк. Әйе, марты иде. Әйбәт барды барды да, э, теге һава торышы. Нәкъ менә шул көнне буран чыкты, беләсезме? Буран чыкты. Спектакль куеп ятабыз, безнең анда киләсе кешеләребезнең яртысы килә алмады. Күрше авыллар килә бит инде безгә килгәндә, безнең авылдашлар гына килми билгеле. Теге Казаннан кайтучылар бар бит инде без Инстаграмда үзебезнең авыл сәхифәсендә билгеләп теге әйтеп барабыз бит инде. Һәм шунда инде Безнең э, теге собадан да килүчеләр булды, алар карадылар да безгә тәкъдим иттеләр, әйдәгез әле собага да килеп, шушы спектакльне куегыз әле дип. Безнең шундый гадәт бар, без бит инде артистлар түгел беренчедән. Без бер куябыз да булды. Безгә шулай рәхәт. Ә бит шул спектакльне яңадан кую безгә ул ихласлыгы бетмәсме соң? Эй, хәзер шуны куясы килми бит дип уйлый башладык. Без бит инде теге артистлар ничек куялар ул бер спектакльне шуңа, мин шуны уйлый башладым инде, Ул чынлап та бер рольне шуңа кадәр сөйләп тору. Һәм ни, без бардык, әлбәттә инде, шунда Мансур абый да килде. Үзенең гаиләсе белән килде инде, улы, хатыны белән. Һәм сәхнәгә чыгып инде безгә шундый рәхмәт сүзләре җиткерде инде. Без шуннан соң инде тотынган идек тагын бер спектакльгә. Теге сүзләрен язып куеп инде, рольләрне бүлешеп һәм менә пандемия башланды. Кызганыч әле без аны хәзер дә куя алмыйбыз. Моның тагын бер сәбәбе бар. Безнең инде яшьләр хәзер Кайсыдыр өйләнә, кияүгә чыга башлады, гаилә тормышы башланды. Без хәзер җыела алмый башладык. Районнарга килгәндә шулай да. Мин әле ул Районнарга мин инде- сорауга җавап ишетмәдем. Чаллыны әйттем.
Минем әле Чаллыга барганым юк. Анда яңа Чаллы район му? Анда Юк, ул яшь- Татарстаннан кала Анда яңа театры театр бит. ачылды бит.
Драм театр. Ну, татар. мин Чаллыларны әйтәм, башка театр дигәндә юк, Казаннан кала Район дип. бит ул, шәһәрдән Син чыга.
район дип кайсы районнан Ну, әйтәсең Тукай соң? районы, Яр Чаллы шәһәре.

Әлмәтне ме?
Юк, юк, Чаллыны.
Чаллыны матур диләр, әйе. Мин Чаллыда дус кызым да әйтте. Кил инде, ди, кил инде, ди. Мин әйтәм, кайчан ерак бит. Болай минем кая барган бар инде. Ә болай минем Чаллыларны караганым бар, алар Кукмарага килгәннәр иде. Аларны караган бар, алар Зифа Кадырованың язмыш әсәрен куйдылар. Бик елатты. Менә мине елата алган әлегә икенче театр алар. Мин спектакльдә нигәдер бик теге нигә бирелмим, нигәдер хискә еламыйм. бу бик сәердер инде кеше елап кайта ихлас күңелдән итеп ә мин нигәдер карыйм шундый эмоция белән һәм шуңа кайтып та китәм белмим ә, чаллы театры нигәдер мине елатты ә калган районнарга килгәндә белмим тагын Идел йорт бәйгесе бар бит, менә махсус шул үзешчәннәр өчен уздырыла ул, һәм Казанга килеп, алар куялар инде үзләренең. Анда менә бара алмыйча калдым мин. Анда килгәннәр я район театрлары менә. Аларны карасаң. Бар тик район теге. Шул райондагы районда эшләп килгән театрлар. Әйе, әйе, алар килгәннәр иде менә. Аны зур масштаблы түгел, әмма дә ләкин теге э, Явышмасам быел Актанышлар җиңде. Актаныш, әйе.
Аларның бик теге эпичный шундый ни иде инде. Э, спектакльләре шуңа күрә җиңде. Теге район район театры димәссең. Ә мин болай Татарстаннан кала Туймазы театрын бик яратам. Алар менә Казанга Кариф театрына килеп куялар спектакльләрне. Бик яратам аларны менә. Мин барганым юк, мин Әтнәгә барганым бар. Әтнәгә дә барам.
Әтнә театрына инде.
Аннан соң Әлмәтләрнең монда килгәннәр, мин бик түземсезлек белән әйтәм, мин Әлмәт театрын бик яратам. Әлмәтләр килде, ни беләнме? Камалга килделәрме тәйгә? Әйе. Мин Әлмәтләр, э, Әлмәт театрын шул гадәтле яратам. Аларда спектакльләр менә безнең гадәти классик спектакльләрдән аерыла торганнар, алар тәҗрибә. Экспериментлар куя бик яраталар. Медеяны карадым, тынлыкта гына урын барны карадым. Тагын инде Без укыган әсәрләр әле ул менә укытучы белән бардым. Ул мин Медеяны Алсу Хадим белән карадым. Мин дә аны түгел икенчесен карадым. Шул кадәр ошый миңа аларның экспериментлардан курыкмавы, һәм миңа спектакльдә нәрсә нәрсә кирәк миңа спектакль теге елатырга тиеш түгел мине мин яратмыйм сопливый теге хатын кыз мәхәббәтләренә бәйле спектакльләр карарга тормышлар карарга аны нәрсә бу миңа кирәк тарихи миңа кирәк менә минем баш чынлап авыртудан чыңлап торырга тиеш миңа уйларым үземә теге давить итеп торырга тиеш спектакльдән соң да кинодан соң да менә мин шуны таләп итәм зеңгелдәп торырга тиеш минем башым чүкеш белән суккан кебек миңа әлегә бары тик менә шундый тәэсирне әлмәт театры гына бирә һәм әлмәт театрындагы шушы ике спектакль гына бирә әлегә сүз өчен азнакайда театр бар әйе азнакайда бар кичә иттем

Мин бит инде подкастер түгел. Подкаст белгече кебек Подка- утырып подка- торам. под- подкастер профессиясы әле үсеп кенә килә, шуңа күрә профессионаллар юк әле Миңа бу тик эштә. әйтергә мөмкиннәр, син үзең нәрсә булдыра аласың дип билгеле, булдыра алмыйм. Һәм шуңа күрә мин уйнамыйм да сәхнәдә. Мин миңа кирәк профессиональлар, профессиональ кешеләрнең гади итеп халыкчан итеп уйнаулары. Ә гади кешеләрнең профессионалларга профессионалларга охшап тырышып, нир көлкегә куеп уйнаулары түгел. Тагын Сабантуй районына нәтипларындагы теге спектаклен бик карау. Бер сорау туды әлеге тема турында сөйләшкәндә. Күп кенә театр артистлары татар фильмнарында уйныйлар. Һәм бик начар уйныйлар. Гомумән, ничек менә син уйлыйсың, театр артисты фильмнарда уйнарга тиешме? Үзең карагансыңдыр бит татар фильмнарын. Һәм менә ничек аларны сыйфатлыйсың? Гомумән, нәрсә дип әйтә аласың алар турында?

мәсәлән илфат абый камалиевны берничә тәнкыйть ярамый чөнки ул аның уенын да ярата шәхес буларак та ярата ул шулай ук төшә кайбер киноларда белмим алар миңа үз кешеләрем кебек тормый аны шуңа да тәнкыйтьли алмыйм ләкин әйтмим бөтенесе дә шундый әйбәт уйный дип мин синең белән бер яктан килешәм дә син бит әйтәсең фильмнарда катнашырга тиешме димим ә миңа калса тиеш ул үзен төрле яктан ачарга тиеш миңа үсәргә тиеш Алар бит шуның белән акча да эшләр бер яктан, бу тегәгә дә акча ягына килгәндә дә инде. Һәм үзләрен башка яктан ачып та карыйлар. Алайса, ни сәбәпле алар сәхнәдә бер төрле, ә инде экранда икенче төрле? Гомумән. Экран белән сәхнә бит инде башка. Нигә? Нигә? Нигә? Режиссер. Режиссер. Режиссер. Сәхнәдә син уйныйсың тере кешеләр өчен. Менә тере кешеләр сиңа карап тора. Кинода сине кеше карый, телевизор артында. Сине теге, хәзер синең сулышыңны тоеп, миеп утырмый бит инде, бер караганда. Бер караганда җиңелрәк булырга тиеш Юк, уйнарга. камера авыррак.
Кайбер кемеш кешеләр камера авыррак. Мәсәлән, минем үземә дә шулай. Мин сәхнәдә үземне җиңелрәк тотам, камерага караганга чагыштырганда инде артистларым да шулай булырга мөмкин. аларның сизделәр дә кайберләрен теге камерада шулай теге ничек дип әйтим инде оялуда түгел инде ачылып бетмәүләре мында режиссерның да роле зур менимчә театрдан театр артистын кино артисты итеп теге ә кинода кем катнашырга тиеш куеп эшләтү ул аны теге балыкны э, җирдә йөрергә э, мәҗбүр иткән кебек дип саныйм кинода катнашырга тиеш кино белгечлегенә укыган актер кино актеры ә бездә бармы алар юк бездә бит алар юк менә проблема башкада мин белмим но бездә но мәсә хәзер үз фикеремне генә әйтәм менә без бит инде авылда туып үскән э, балалар анда һәрвакыт телевизорны кабызсаң анда тнв тора инде күп кешедә тнв чөнки татар каналы э, әти әниләр тнвны кабызып куялар һәм анда еш э, татар фильмнары күрсәтәләр инде элегрәк татар фильмнары күрсәткәндә Алар миңа калса, миңа шәхсән үземә ничектер ошыйды. Ә менә хәзер хәзер күрсәтәләр, хәзерге фильмнар ничектер ясалма, ясалмамы ни, шундыйрак эшләнгән сыман. Мин күрсәтә торган сериалларны карый алмыйм, гомумән карый алмыйм. Һәр ә элек кем катнашкан соң анда? Алар да шул ук театр артистлары бит. Ну, шул театр артистларыдыр инде, театр артистлары, ләкин алар миңа шандырай да.
Ничектер башкача уйный иде һәм гомумән башкача кабул итә идең. Мисал өчен менә мисал гына китерәм. Бар яланаяк кыз. Беренчесе. Безнең авылда төшкән яланаяк кыз. Беренчесе.
Чыннан. Хышманда, иә, Хышманда. Син белмидең.
Хышманда төште. Менә бар беренчесе, беренче Э, фильмы. миңа калса яхшы фильм һәм гомумән актерлар да әйбәт уйный икенчесен э, әйтмим һәм э, бу кышны ниндидер фильм чыкты тнвда бик яшь актерлар уйный мәхәббәт хакына әйе о да ну руслар әгәр дә бездә ниндидер бер үз цензура булмаса рус, рус, рус подкастына катнашсак аны говно дип атарлар иде миңа калса менә шулай дип мин дә шулай дип атар идем чөнки әгәр дә чагыштырсак менә шул элек ике мең алтынчы елда чыккан фильмны һәм кыш көне чыккан шул фильмны чагыштырсак Гомумән, күк белән җир арасы. Тек аның продюсерлары диләр. Һәм аларда миңа калса э, бюджет та күбрәк булгандыр. Һәм гомумән э, техник яктан алар әйбәтрәк эшләргә тиеш. Чөнки хәзер 20 э, ел, гомумән технология алга киткән ел һәм әйбәтрәк эшләргә тиеш. 2006 елда төшерелгән камера белән төшермәделәр бит инде ул хәтта теге картинканың сыйфатында да сизелә оянарлы кыз нинди картинка бирә һәм сиңа сез аның алай чагыштырмас ул вакытны чагыштырыгыз инде ул вакытта тагын кинолар бар идеме соң Жоқ. Ул бит шундый вакыт. Хәзер мәсәлән. Ул бит шундый вакыт иде. Ә хәзер без просто ияләшкән яхшы әйберләрне күреп һәм чагыштырабыз. Мин хәзер миңа әйтсәләр, менә моны кара, яки яны кызны кара. Мин яны кыз. Әлбәттә инде мин дә анысы. Чөнки калган ул кечкенә вакыттагы әйбер калган. Юк, түгел. Мин бит анда Уйнауларына ышанам әле дә. Ә тегеләрне Әле анда ясамалыгына...
аның театр артистлары да түгел ахрысы, димә, җырчы. Алай җырчы да бар әле. Җырчы, гади театр түгел. Руслан Сафин ул гомумән бөтенләй бүтән өлкә кешесе ие. Ие.
Ләкин алар чыннан да уйный сыман. Ә менә теге ихласлык бар анысында. Без ул Дилбәрнең, Дилбәр инде Асылъяр уйный инде. Аның уйнавына анда ышанып бетеп инде, чынлыкта да аның өчен кайгырып. Ә менә бу яңа сериалда мин теге, ну нәрсә, Ну ярар. Миңа яңасы ошады. Ну шалтыратмады.
Юк, миңа чынлап та яңасы ошады. Шул ук теге театр артистларына да бәйледер инде. Театр артистларына бәйле.
Э, юк, аңа гына да түгел.
Анда синең дусларың бармы?
Аңа гына да. Юк, шулда. Ильфатуни Рузан.
Юк, монда дуслар түгел.
Юк, но барыбер син үзең дусларың төшкән әйберне аларны тәкәтләмисең. Э, кастинг аша сайладылар бит инде, барыбер да килә. Нигә аны сайламыйлар тегесен алайса? Нигә монысы? Менә миндә шул. Менә шул бар бит анда.
Алар бит мин катнашым инде дип шулай торып катнашкан кешеләр түгел. Аларны сайлап алалар, монда Димәк, шулда сайлау бар. мөмкинлеге булмаган. Кастинг директор бирә. Анда бик күп кеше килде. Өйрәтеп утырмыйсың Да. инде, шуңа күрә театр артистын аласың, бәлки шуңадыр да. Теге, менә мин килдем дә, ми- мин хәзер ку- уйнап күрсәттем һәм анда килде ди театр артисткасы минем кебек бер яшьтә. Һәрхәлдә мине алмыйлардыр инде. Мине чөнки өйрәтәсе Алай әйберләр түгел, инде күпме. алай белмиләр. Әле алар татарча начар сөйләшәләр. Оу. Ә, мәсәлән, шул ук фильмнарда, элеккеге фильмнарда карасаң, әле анда чынлы да саф татарча сөйләшәләр һәм бернинди акцент та юк тагын. ниндидер ясалмалык та юк ә хәзерге менә шул фильмны аралашып отырган кебек сөйләшәләр алар ә монда аларның ә, теге диалоглары да ясалма төсле бернинди дә мәгънә юк
бардыр ул сүзләрдә мәгънә әмма алар аны җиткермиләр э. менә ятланган рәфидә мин яратам сине вот менә рәфидә мин яратам түгел

Менә минемчә шулай һәм әсәр ягыннан тема шул ук инде менә. Бәлки теманы да үзгәртеп ну, карау кирәк.
Безнең халык теманы ярата. Җавапсыз мәхәббәт, Юк, ул гел бирде, битен әйтмеше елата торган әйбәт. Ошаттымы менә? Ошаттым дидең бит, монсында да җавап Мин ошаттым, мин үзем өчен әйтәм хәзер. Ә гомумән әйткәндә темалары менә шул ел саен, ярты ел саен чыга торган, алар шул ук бергә парлаша алмаганнар, гомерләре узган кызлары бер-берсенә. Тагын бер фильм Синең яраткан артистың бар, Эмиль Талипов белән. Ерактагы йолдызым. Иә.
Менә ул миңа ошамый.
Менә ул миңа калса шулай ук яхшы фильм. Миңа ошамады менә ул мәсәлән. Белмим, менә мин анысын да әйтә алам. Бу очракта мин Ильяс белән килешәм, ул нормаль фильм. Нормаль фильм, но Анда Эмиль чынлыкта да уйный, менә Әйе. безответный мәхәббәттән, җаваплы мәхәббәттән янып кигән һәм Һәм теге шундый ул бел- агониягә кадәр җиткән егетне. Да. Ул бит теге анда ниндидер э, чир белән чили, бу- ну, Әйе. ба- бала, бала инде. Э, Теге бала үзен бала итеп кабул итә. Һәм ул, а- ул уйнаганда чыннан да менә шуңа ышанасың. Мин ышанмадым. Юк, мин бер нәрсә әйтмим, ышанасыңдыр. Миңа ошамады просто и все. Ул шулай ук бюджеты фәләне Мин аны ягына бер өч тапкыр карадым, аны ел саен күрсәтәләр иде ахрысы. Хәзер дә күрсәтәләр шунда. Күзәтәләр аны. Җавапсыз ну. мәхәббәт дисәң дә, темасы бүтәнчә ачылган аның. Анда теге төп э. тема мәхәббәт тә түгел, ә баланың бала чактан алынган ярәхәтенең нинди нигә китерәсе. Менә шул. Менә шул сценарийларга килгәндә, ул чорда сценарийлар инде беренче актуаль дими түгел инде, э, оригиналь. Оригиналь.
Хәзер типик типиклар. Ха кабатлана. Шунысы кызганыч. Яңа тема кирәк дияр идем мин татар фильмына. Ну, яңа тема дип, ул теге фильм дигәндә инде ТНВдагылары түгел, ну, бар бит безнең фильмнар менә э, Мулла бар мәсәлән, әйме. Мин Мулланы бер өч тапкыр карадым. Э, Сүмбел менә хәзер күрсәтелә бит инде прокатта. Ну, безнең районга кайчан килеп җитә, шуннан соң гына. Темасы шул бит Сүмбелнең. Сүмбелнең әйе Зифа Хәдәрованың нинди теманы соң тагын? Нәрсә көтәсең аннан? Соңгы арада чыккан фильмнарның фильмнар арасында Яхшы төшерелгән дим, актерларны белмим, сез ничек кабул итәрсез, но тапшырылмаган хатлар. Менә О, мин бик яратып карадым. Менә сыйфат һәм оператор э, ние эше анда бик әйбәт һәм монтаж да әйбәт. Э, э, не уенчылар актерларны әйтмим, но алар шулай ук яхшы уйный, ләкин менә оператор эше анда бик әйбәт эшләнгән оператор эше. Сыйфатлы. Ә кире ничегрәк? Кире?
Ну, кире дә әзрәк кенә әйтте.

нәрсәсе бар менә теге э, иске э, ой сценарийларның кабатлануына кайтып бер генә фикер әйтәм менә бу яңа сериаллар чыга бит инде аны бит инде аккаунтларда теге рекламалар һәм мин аптырыйм инде күп санлы тамашачылар сорау буенча дигән сүздән өстәмә кем сорады кем сорады дип аптырап шул син әйтмешли әбиләр апалар инде менә шуңа килә идем Һәм мин карыйм комментарийлар тегесе яшадымы, тегесе монысы. Анда апайлар теге. Елый-елый карадым. Карадык, борчылып, мин шундый, эй, апа җаным, диясем килә, былай иттереп. Кире юк ютубта. Юк шулай әле укуюларына.

Бу кыска шул. Юк, ул татарча түгел, татар телендә түгел инде, әмма ул теге ну, концепциясе аның бүтән, ул теге берәр хәдисне алалар да, шуны теге шуңа сценарий төзеп инде, э, шуны яктырталар. Мәсәлән, мин барганнарында Имин Талипфуни иде. Э, анда алган иде хатын-кызның теге роле. Икенчесе э, гаилә, туганлык мәсьәләләре менә шундый. Ике тема, менә шул ике теманы үстереп и унбишәр минуттык кино төшергәннәр и шундый сыйфатлы шундый теге бөтен мәгънә дә ачылган актерлары да неме ә менә бу син барганда анда утыз минут футболчы турында и сабырлыкмы менә шул тема салынган иде гафу үтенү вакытында сценарий шул оригиналь иде

Юк, мәсәлән, менә кешечә яшик булды бит инде. Ой, кеше түгел. Рәхәт яшик. Рәхәт яшик. Рәхәт яшибез.
Яшибез. Ул сериал. Ситком. Ситком. Мин аны карый алмыйм. Менә карый алмыйм мин аны. Ну, беренчедән ул плагиат. Теге плагиатның плагиаты. Яңалыгы юк. Без хәзер әлбәттә тәнкыйтьләп утырабыз, безгә әйтергә мөмкиннәр, теге тәнкыйть, тәнкыйть, теге критикуешь предлагать дигән кебек, әмма дә ләкин Белмим, без ул хәтле иркәләнеп беткән күңелләр түгел инде, әмма сыйфатлы продукт күрәсе килә, профессионал кешеләр эшләгән э, даирәдә. Без теге кино актер да түгел, кино сценарий язучылар да түгел, әмма теге аның белән махсус шөгыльләнүче кешеләр Но ну, без караучылар, без бар фикеребезне әйтергә тиеш. Без потребительләр.
Әлбәттә, моның ниндидер үз теге Су ташлары бардыр инде, аның махсус теге чын Шулай төшермиләрдер егер. Эксперт белән барып сөйләшергә кирәк. Менә бу дөньяны белә торган, чыннан да теге татар киносы. Бәлки чакырырбыз.
Алга таба. Ә кем кем бар? Милюша паны чакырыйк.
Барабыз.
Айтуганы гына. Ә. Ә син кем дисең? Кабутинова? О, аны белән тагын соклачак. Не? Миңа калса чакырырга кирәк. Һәм икенче яктагы фикерне ишетербез. Без Әйе. хәзер бер яклы күбрәк сөйләшәбез. Әйе, анысы да бар. Алар хакында ишетик.
Юк, син сестрәсең, Рәфидә безгә таба күчеп бара Юк, әкренләп. киресенчә, син Нигә күчәм? син аларны ике яклы киресенчә бездә ике яклы сөйләшү. Бездә Чулпан белән бер фикер, синдә икенче. Юк, без фикер. тәхет, без бит инде нигездә, а алар бит инде барыбер икенче Син бит яктан плюс әйтәчәкләр. якларын табырга телисең. Әйе. Барыбер Плюсны былай әйтеп, тегеләй әйтеп. Театр артистларына бәйле, әлбәттә, мин плюс тыңлачакмын.
Ярар. Ә болай мин менә режиссерлык һәм пр- э, продюсерлык ягында ни? кимчелек күрәм димәк безгә кунак чакырайк туры киләчәк кайчандыр да булса чакырыйк ярар минем урынга менә монда мин әйткән мин китермен дип чөнки син бит ике каршы фикер була алмый син театр белән күбрәк кызыксынасың әйе хәзер мин утырсам мин аха ярар

Мин оныттым ничек бетерергә. Ничек бетерәбез? Без оныттык ничек бетерергә. Ярар, ялкынлы сөйләштек. Һәркем монда нәрсәдер эксперт булып карады. Без Ильяс белән кино өлкәсендә эксперт булып карадык. Син театр дөньясында эксперт булып карадык. Төшләр турында сөйләштек, шуңа күрә. Ләкин әле безнең темалар калды.
Барыбер дә. Әйе. Э, Э, чыгарылышлар хәзер даими чыгар дип уйлыйбыз, ләкин берәй бер әйтмим, әйтмим. Шуңа күрә гади итеп саулашабыз. Һәм безнең әле Instagram уянды, анда керә аласыз. Тәрәвездән чистарып ята.
Тәрәвезе Instagram. Тәрәвезе Instagram. Безгә языгыз, безгә языгыз. Әйе, менә иң мөхиме һәм э, әгәр дә сез сез безгә язсагыз, безгә рәхәтрәк була һәм безгә безнең эшләргә теләгебез артачак. Әйе. Әйе. Бер сүзегездән дә, бер сүзегездән дә кире какмыйбыз, барысын да кабул итәбез. Нигездә тәнкыйтьне дә, нигезсез тәнкыйтьне дә. Минеке Әгәр дә теләк тәкъдимнәрегезне.
Комментарийга комментарийга язырга оялас икән, безнең шәхси битләр бар. Анда комментарий язмагыз дигән кем булды? Юк, оялган кешеләр, мәсәлән, Кайбер кешеләр комментарий язмый гомумән. Кара, досып ябык йөз штук.
Или аскалар. Мин дә ачык. Миңа язучылар булды лич шәхсән. Сиңа язучылар булды шәхсән. Или аскалар. Миңа язучы кешенең инде мин теләген чынга ашыра алмыйм, гафу итәрсез. Без бит аңлаттык сәбәбен. Шуңа күрә барыгызга да рәхмәт. Шуңа күрә без сыйфатлы арттырачакбыз аларга тыңларга рәхәт булсын өчен. әйе алла бирса анда не буласа әне күбрәк сыйфат дигәндә әйме теге не сөйләү мин төштә егет күрдем ярар сау булыгыз киләсе очрашуга кадәр
мин күбрәк камера белән сөйләшәмме чем микрофон без көн микрофон ятим все бетте дуслар ябабыз